Iwe tampurira ngu noshwera. Nishwera buzima.
Noshwera nkashi?
Kyenkwanzi.
Noshwera kyenkwanzi? Kyenkwanzi nyarwanda.
Nkateega iwe ekintu eki orikweta enjara waakihikire. Enjara waagihona. Mbwenu hati reka ngambire omukazi ou waaza kureeta.
Nangwa ni murungi. Nkashatu abanyarwanda turikutumanya ka twahasirirwe kare omukazi mara noyenda kutandika nomuhisya omuka owaawe itwe tukutuurayo eshaaha ez'okuteeka zahikire hati oyo wa- wabaze murungi aho waza omu senta wataramirayo eshaaha nungi aho ibiri ishatu warugayo waza wahika omuka owaawe baku- yakuha amaizi wayoga ah warambira aha kitabo. abayo nateeka obumanyi yateeka yahaisa eshaaha z'okurya zahika naija kwimukya kandi bakutsindoba Benoni Benoni
yaija yakuteera haki Benoni Benoni Benoni ayi Benoni turooba Ruhanga wangye wateeka ki?

Niinyenda kushwera nkore niinyenda kumureeta buzima. Hati nooreeba ensi egi eya nkore n'abantu abaahingire kare kare kare kare. Mbwenu ensi ensi kuza kutandika kuhinga nkore niyo yaabandize.
Hati nyowe niinyenda kumushwera niinyenda kushwera omu omukazi murungi kandi ogamba ebyana. Manya eshaaha zangye nka butoosha naaruga omu tauni.
Naaruga omu tauni. ayeetuura owangye naamusika shi ishatu yaampa amaizi naayoga naaza aha kitabo kyangye naarambira naagarama beitu eshaaha nungi itaano aho
beitu obu nikukuna ki tikuteeka kubi abu noomanya omuntu ku naakakunda n'omu kiyungu

Emikooyi oturo oturo nyowe niinyenda ngu ogambe orunyankore oru orikuhurira oturo emikooyi emikooyi naaheisa arikose arikose wateetsi ki

ati mirankwa nyowe nokimanya nangwa Baitu n'eby'okurya ni- nibabihinga Ah, ah, eh, na- nabyo nibabihinga mbwenu mirankwa ongyere katugire oba eh, na- nabwo nibabuhinga mbwenu nk'oku orikureeba ebyongo Mm. Eh, kwonka bwo nibwo nibwo buri omu fashoni y'ekireere kwonka tibuine kibuno Kwakura muhogo okaryaho. Ni nka biringanya.
Shi mwana okingaho. Hati faashoni niyo egyo. Kwonka ko nikaba omunda nikabaho ku waakureeba ekirere ku mbwenu ku okukarya nooba nooshusha mbwenu orikufuuta obuhunga ku otarikufutana. Mbwenu nooruma noomira, nooruma noomira.

naataahiza oburemeezi hati nkaba ndiyo naashweramu nangwa noshusha oti taine abihima barungi Eh, buremeezi nangwa Mm, eri mixed hati Eh, eine abanyarwanda Mm. eine n'abihima mm. Eh, kwonka abaingi abaingi n'abihima Mm, kwonka kandi ba- noshusha oti bakiine eihima munonga hoona bo nibateekaho nk'egyo enteeka ei naahurira Ah, ah, nangwa y'oburemeezi Mm. hati waanonda kugishweramu Kare katugyezeyo ngu obundi waaza kushwera buremezi haza nikigyenda ngu waaza kwiirwa oshwere omukazi orikugamba ebyana nawe bwa buremezi. Hati reka ngambire ou waaza kureeta hati owa buremezi nka butoosha oije eshaaha zaawe noongika ezo manya yaateeka yaahaisa yaaza kukwimutsya. Yaija kukwimutsya ngu ori? Mm. Eh, tiri harimu mozesi Mm, mm. ego Mm. eija kwimukya nosho yagira eki noteeka kufeera nayo nayo nagamba eryana Mm, eija mozesi mozesi ebambe mm. emukooyi Ai, ai, si taata wangye ebambe so wateeka ki